Cwricwlwm i Gymru, taith tuag at ddysgu pwrpasol. Mae Cwricwlwm i Gymru yn galw am ddull newydd o gynllunio cwricwlwm, un sy'n canolbwyntio ar gefnogi dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y pedwar diben. Mae'r gyfres hon o fideos wedi cynllunio i gefnogi eich prosesau wrth gynllunio cwricwlwm. Mae pob fideo yn cefnogi disgwyliadau ar gyfer cynllunio dysgu drwy lens un o'r chwe maes dysgu a phrofiad o fewn Fframwaith Cwricwlwm i Gymru. Byddwn yn archwilio sut y gellir gwella cynnydd dysgwyr drwy ddylunio profiadau dysgu â phwrpas, gan wneud penderfyniadau bwriadus ynghylch pam fod dysgu penodol yn bwysig ac yn deilwng o gael ei gynnwys yn ein cynllun cwricwlwm ar lefel ysgol. Yn y fideo hwn, Byddwn yn canolbwyntio ar faes y diniaethau fel cyfrwng i gefnogi dysgwyr i wireddu'r pedwar diben. Mae maes y diniaethau yn ymgysylltu dysgwyr â'r materion sy'n wynebu'r ddynoliaeth, gan gynnwys cynaliadwyedd a newid cymdeithasol ac yn helpu i ddatblygu'r sgiliau anenreidiol i ddehongli a disgrifio'r gorffennol a'r presennol, o ddaearyddiaeth i hanes, crefydd gwerthoedd y moeseg, astudiaethau busnes ac astudiaethau cymdeithasol. Tra bod gan bob disgyblaeth yn y diniaethau ei chorff penodol ei hun o wybodaeth, sgiliau a phrofiadau, maent hefyd yn rhannu themâu, cysyniadau a chyfleoedd cyffredin ar gyfer trosglwyddo dysgu i gyd-destunau newydd ac anghyfarwydd. Gall y pwrpas hwn fynd ar goll os ydym ond yn selio ein cynllun cwricwlwm ar ddysgu corff y wybodaeth neu bwnc neu thema yn unig. Mae ein disgwyliadau ar gyfer cynllunio cwricwlwm o fewn Cwricwlwm i Gymru yn ein hannog i gynnal ffocws ar y ddealltwriaeth gysyniadol o fewn y datganiadau o'r hyn sy'n bwysig. Wrth gynllunio cynnwys cwricwlwm, Mae angen i ni sicrhau ei fod yn caniatáu i ddysgwyr wneud cynnydd yn y ffyrdd a ddisgrifir yn yr egwyddorion cynnydd. Yn ogystal â dyfnhau dealltwriaeth o'r syniadau a'r disgribaethau yn y meysydd, ein nod yw i sicrhau bod dysgwyr yn dod yn fwyfwy effeithiol ac yn cael eu cefnogi i wneud cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu hyn i fynd i'r afael â syniadau sy'n gynyddol heriol. Er enghraifft, os byddwn yn dewis y diwygiad Protestannaidd fel pwnc sy'n haeddu ei le yn ein cwricwlwm ysgol, gallem gyfyngu ei ddiben at bwnc y byddem fel arfer yn ei gysylltu â Harri Rwyfed a thorri cysylltiad â Rhufain. Efallai y bydd y dysgwr yn cael trafferth gweld perthnasedd a phwysicrwydd ehangach y dysgu hwn wrth iddynt ddatblygu. Mewn dull sy'n cael ei yrru gan gynnwys yn unig, mae risg i ddysgwyr ganolbwyntio ar ffeithiau enwau y dyddiadau yn unig, Gyda phrofiad a datblygiad sgiliau cyfyngedig y tu hwnt i'r pwnc sydd dan sylw. Efallai y bydd y dysgwr yn ennill gwybodaeth drawiadol am y diwygiad Protestannaidd ac, yn ddiweddarach efallai, am y gwrthdaro yn Ogledd Iwerddon, ond efallai na fyddent yn gwerthfawrogi effaith y diwygiad Protestannaidd ar y gwrthdaro yn Ogledd Iwerddon, neu'r ddau ar effaith ehangach crefydd ar y cymdeithas. Gyda dull sy'n cael ei yrru gan gynnwys Mae'r elfennau hanesyddol a chymdeithasol cyfochrog a dealltwriaeth ehangach mewn perygl o gael eu colli mewn rhestr orlawn o bynciau sy'n sefyll ar eu pen eu hunain neu sydd ond yn gysylltiedig mewn ffordd arwynebol. Wrth i Cwricwlwm i Gymru esblygu, rhaid i ni symud o'r dull dysgu cynnwys yn unig hwn sy'n blaenoriaethu'r beth i ddull newydd sy'n blaenoriaethu'r pam o ddysgu. Mae'r dull newydd hwn yn cefnogi dysgwyr i weld perthnasedd a phwrpas ehangach pwnc neu fater drwy ei ail-fframio fel enghraifft sydd wedi'i dylunio i archwilio cysyniad, proses, thema neu egwyddor fwy. Mae hyn yn galluogi pob ysgol a lleoliad i ddeall sut mae fframwaith y Cwricwlwm i Gymru Cenedlaethol yn cael ei ddefnyddio i lunio dysgu sy'n adeiladu ar yr hyn y mae eich dysgwyr eisioes yn ei ddeall ac wedi'i brofi. Fel hyn, gallwn barhau i gynnwys pynciau gwybodaeth, sgiliau neu brofiadau penodol Ond trwy fyfyrio ar a chwestiynu'r pam o ddysgu'r pwnc neu'r thema ohono, gallwn ei ddatblygu i fod yn brofiad dysgu cyfoethocach a mwy pwrpasol. Nawr, i fynd yn ôl at yr enghraifft o astudio'r diwygiad Protestaniaeth, wrth i ni barhau i ofyn pam, mae perthnasedd a phwrpas ein testun yn ehangu eto. Rydym wedi sicrhau bod mwy o ddiben iddo, sef deall cysyniad ehangach fel dealltwriaeth o effaith crefydd ar gymdeithas. neu y cysyniadau o sectyddiaeth a gwrthdaro crefyddol dros dro, neu effaith technoleg ar rannu syniadau. Efallai byddwn yn archwilio sut yr arweiniodd y dyfodiad Protestaniaeth at anghydffurfiaeth yn Nghymru, neu sut y bu'n lliwio cysyniadau o ymwybyddiaeth genedlaethol Gymreig, sydd yn ei dro yn lliwio dealltwriaeth o un neu fwy o'r datganiadau o'r hyn sy'n bwysig, i'r diniaethau megis sut mae cymdeithasau dynol yn gymhleth ac ymrywiol wedi siapio gan weithredoedd a chredoau dynol. Gan ddisodli a dysgu pynciau ynysig gyda ffocws ar ddealltwriaeth gysyniadol ehangach a esbonir gan bobl, digwyddiadau neu faterion arwyddocaol sy'n wynebu dynoliaeth, rydym yn symud dysgwyr oddi wrth y teimlad eu bod yn gweithio trwy restr o bynciau digyswllt, i le gallent weld cysyniadau ehangach a llunio cyffelybiaethau a chysylltiadau rhwng gwahanol feysydd eu cwricwlwm, gan greu profiad dysgu cyfoethocach, mwy dymunol a phwrpasol i bawb. Felly, beth nesaf? Gallwch gael rhagor o gymorth a'r Hwb i'ch arwain ar eich taith i wireddu'r cwricwlwm i Gymru. Mae addysg yn Nghymru yn esblygu er mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc yn meddu ar y wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau a fydd yn ein cefnogi nawr ac yn y dyfodol.